Халӑхра лайӑх йӑласем нумай. Чӑвашлӑхра та ырри пайтах иккен. Чи ырри, паллах, кирек камшӑн та шанчӑклӑ тус, ҫыншӑн ҫын, тус, юлташ, тӑван, Чӑвашра сцена авалтанпах илемлӗ те ӑслӑ сӑмах ҫӳренӗ. Аккам ҫук та акам пур. Акӑ мӗнре ҫак пуплевӗн пӗлтерӗшӗ. Акамлӑх чӑвашра тахҫанхи йӑла. Пин ҫул-и ҫак йӑла тухни, виҫӗ пин ҫул-и халь никам та татса параяс ҫук. Вун икӗ, вун виҫҫӗ ҫулхи ачасем, хӗрачасем пӗр-пӗринпе ӗмӗр туслӑ пулма сӑмах татнӑ. Патшалӑх пуҫлӑхӗсем килӗшӳ тунӑ чухнехи пекех. Пӗчӗк хӗрсем хӑйне евӗр тупа тунӑ. Ҫыру тавраш пулман та ун чух. Юнпа ҫырса та, ал пусасси те йӑлана кӗмен пулмаха. Авалхи хӑмла Ӑстисен йӑхӗнчен тухнӑ чӑваш хӗрӗсем шыв юххине хӑмла пӑрахнӑ та каланӑ: «Хӑмла шывра путсан пирӗн туслӑх та шыва юхтӑр. Пӗттӗр!» Тӳлек шыва шур чул ывӑтнӑ та каланӑ: «Шур чул хуралса шывран ишсе тухсан пирӗн туслӑх шыва кайтӑр, ҫиелте ҫӳретӗр, хамӑр та ҫӑмӑлттай пулма пӳртӗр». Хӑмла путман шывра. Туслӑх, ӗмӗрлӗхе пынӑ. Чул шыв тӗпнех юлнӑ. Шур чул хуралман та, ишсе те тухман. Хумпа ҫыран хӗрне йӑванса тухсан, вӑл чула урӑх хӗрачисем тупа туса та та шаларах ывӑтнӑ. ҫӑмӑлттайлӑх хушша кӗмен. Акамсем пӗртӑван йӗкӗрешсемпе кулнӑ. Пӗр тӗрӗ тӗрленӗ, пӗр евӗр тутӑр ҫыхнӑ, пӗрешкел кӗпе тӑхӑннӑ, тутӑрне те пӗр евӗрех ҫавӑрса ҫыхнӑ. Ташӑра пӗрле ташланӑ, вӑйӑра пӗрле юрланӑ, туйра акамӗ хӗр ҫумӗ пулнӑ. Хӗрӗн акӑшӗ пулмасан питех кулянман. Акамӑшӗ пур. Ватӑлса карчӑк пулсассӑн та акамран пахи тӗнчере мӗн пур тесе юрланӑ. Хуравӗ те юрӑ юрӑрах пулнӑ. Акамран хакли тӗнчере ним те ҫук. Акам ылтӑнтан та, кӗмӗлтен те хаклӑ. Акамран пахи тӗнче хӑй ҫеҫ. Акамсем ачисем те, ачисен ачисем те амӑшӗсемпе асламӑшӗсемпе аканлӑ пулнине асра тытнӑ. Хӑйсем те пӗр-пӗринпе хурӑнташлансах кайнӑ. Хӑш-пӗр ҫӗрте чӑвашсем акам сӑмаха пӗлмеҫҫӗ. Ун вырӑнне ҫырлам е силӗм текенни те пур. Силӗм питӗ авалхи сӑмах. Ӑна чи-чи тахҫанхи кӗнекесенче те шыраса тупаймӑн. Хӑй вара халӑхра халиччен пурӑнать. Тусӑм, сӑмах та акам, силӗм, ҫырлам сӑмахӗсемпе пӗр пӗлтерӗшлех. Хитре те хӳхӗм сӑмахсем. Ҫырлам. Сӑмах хӑй мӗне тӑрать. Ҫырла ҫупкӑмӗнчи пек пӗрле пулмаллине те пӗлтерет вӑл. Ҫак сӑмахсемпе тупайӑлӑй паянхи куншӑн та хаклӑ. Сӑмахсӑрах ҫакӑ паллӑ, туслӑх пурнӑҫра чи кирли, чи асли. Ҫыншӑн ҫын тус, юлташ, тӑван. Аваллӑх сӑмахӗсене Мансан та йӑла кӗнӗ туслӑх чӗререх юлтӑр, халӑхӑмӑр авалтанпах туслӑ пурӑнма пӗлнӗ. Эпир, ҫак халӑх ачисем, унӑн ӑшӗнчи тӗпренчӗкӗсем. Ялан пӗрле эпир, вӗтетеймӗ, пайлаймӗ пире никам та, нихӑҫан та. Пирӗн туслӑх тӗреклӗрех. Туслашас енӗпе эпир авалхи мӑн Асаттесенчен пач та юлмастпӑр, тен, ирттеретпӗр те пулӗ.